Onda başlaýlyk. Junghao. Junghao manysy, bu söz şol wagyt dor wagtynda tötelleýin doly gabat geldi ýaly manylary berýär. Duruma görä dürli manylarda ulanylýar. Mysal üçin, şol wagyt manysyny alaly we şoňa mysal bereýin size. Men çykanymda şol wagt ýagyş ýagdy. Wo çu çu de shi hao, jin hao xia yu le. Gördüňizdämi, çykdy, şol wagt ýagyş ýagdy diýýär. Indi doly gabat geldi. Şol sözüň sözdäýdä bir zat örän laýyk ýa-da ýeterlik bolanda, mysal üçin, bu köýnek maňa Doly gabat geldi. Ne uly, ne-de kiçi dogry ölçegde. Zhijian Yifu-da Daxiao Zhenghao. Indi üçünji tötänden, tötänleýin gabat gelmegiň tötänden, bir zat tötänden gabat gelende ulanylýar. Mysal üçin, biz ýolda tötänleýin oňa duşduk.

Stadion Huala. Gördüňizler, men işden çykdym, dogry atynda jaň etdi. Sä işden çykdy, olam jaň etdi. Jin Hong manysy şo şo manylardan ibarat. Soňam Jin Hong gaty kän kyn däldir. Ikinji grammatikamyz. Çabduo. Çabduo diýmek Paşdi deň diýen ýaly, bolup barabar, takmynan diýmekdir. Bu söz köplenç iki zadyň deňligini ýa-da zadyň gutarmaga golaýdygyny görkezýär. Mysal, iki zat deň ýa-da diňe ýakyn, deňe ýakyn, deňe ýakyn. Olaryň boýlary diýen ýaly deňdir. Tamynda gyz çabydy-ow, görýäňiz-dä. Indi Mukdary ýa-da wagt takmynan edip ulansak, Çü xue xiao ýao cha bu duo er shi fen zhong, Mekdebe barmak üçin takmynan ýigrimi minut gerek. Indi gördüňizlämi, şu ýerde mukdary we mukdary ýa-da wagt takmynan bolsa edip ulananymyzda, ine, mysal üçin, Mekdebe barmak üçin takmynan ýigrimi minut gerek. Şonda takmynan mekdebe barmak üçin. Şonda

Ýa-da nahar diýer ýaly taýyn boldy, şolar ýaly manyda çabuda ulanyp bilýäs. Indi takmynan manyda aýdaly. Howa takmynan garaňkylanyp barýar. Diýen ýaly gije boldy. Çabuda. Görýäňiz-dä. Tiýen çabuda heýla. Tiýen çabuda heýla. Diýen ýaly bolup, barabar takmynan şo manylar. Soňam gysga etip düşündireýin-de, jynhaw. Ýa ýene-de bir hatar aýdaýyn, paşti deň diýen ýaly bolup barabar takmynan diýmekdir. Bu söz köplenç iki zadyň deňligini ýa-da bir zadyň gutarmagy golaýdygyny görkezýär. Mysal, iki zat deň ýa-da deňe ýakyn bolsa, takmynan meňzeşlik ýa ýakynlyk bildirýär. Sanlarda, derejelerde, ýagdaýlarda takmynan birmeňzeş diýmek üçin. Adamlaryň derejesi, zatlaryň möçberi, ýagdaýlar üçin giňden ulanylýar. Jihu, Jihu, Bir zat tas boljakdy, ýöne bolmady. Az galsa boljakdy şo zat. Az galdy, şeýle boljakdy. Şo many nere? Jihu. Hä, ulanylyşy. Köplenç has resmi ýa-da ýazuw dilinde ulanylýar. Jihu, ýene-de aýdyn, köplenç has resmi ýa-da ýazuw dilinde ulanylýar. Bir zadyň bolmaga golaý ýagdaýyny görkezýär, ýöne bolmady. Tas boljak dip bolmady şo mana dolanýar. Wo tihu çyda ola. Men diýen ýaly gijä galdym. Az galdy gijä galjakdym göreňizdämi. Paşdi gijä galjakdy ýöne gijä galmady. Tas gijä galjakdy ýöne galmady şo manyny berýär. Bir zat tas etjekdim. Nä, bir zady tas boljak diýeni bolmady wanyda. Woo, çihu, walla, men diýen ýaly unutdym, tas, şo ma, indi muň manysy, woo, çihu, walla, tas ýatdan çykarjak diýeni ýatdan çykarmady, bolmady. Indi gysgaça edip düşündireýin Çabuduo bilen Jihuň manysyny. Hmm. Jihu az galdy şeýle boljakdy diýen sözlerde ulanýaňyz. Tas boljak diýeni bolmady. Şo manyda ulanýaňyz. Çabuduo paşdi deň diýen ýaly takmynan iki zady deňeşdirilen deňeşdireniňde ýa-da takmynan mukdar aýdanyňda ulanýar. Jihu diýen ýaly boldy, az galsyn bolýady, bir zat bolmaga golaý bolsa ýöne bolmadyk ýagdaýda ulanylýar. Bu günki grammatikalarymyz şulardan. Nesip bolandan indiki wideolarymy aljyraman, ýalňyşman gürlemäne hereket etýän. Her wideomy her gezek gowy gürlemäne we gowy düşündirmäne hereket etýän nesip bolandan. Eger wideony halan bolsaňyz, dowamyny isleseňiz kanalyma takyp etmäňizi we wideoma laýk basmaňyzy haýyş etýän.